Qabel kont għal-lum. Inselmulkom sinjuri nisperaw li kelkom għajt tajjeb U di għacċattu għax iħobbu għacċattu. U ta' għacċattu biex iċċelebrajtu ħattu pjaċej fl-xor, Light bite. U light bite, kilt il-figol li tqajt ma' ħafna nies, ha, iġmi. Jien u koll, light il-bite għal-roti.
Xint? Xint tajt? Ja, vera, eh, taf li indilettant tar-rota. Eh, ma nafx kemm ir-rota, id-dilettanta tiegħek għax kemm il-darba tipprova tarmik minn fuq biex tweġġa. Ejja, ħaqta, insomma, light dawn il-bite, mhm. testikoli sewwa. So, Illi jixegħlu bil-lejl biex inti arawk għaddejja dwarha dik ir-rota fil-bard. Għala?
Xiex?
Għala b'tilfon waqt. Le, vera, għan orjomlok, għara. Em, da, din hija l-invenzjoni ta' daw ta' Heather and Scott li ħarġu b'dal-bajt li jixelu bil-lej biex inti tkun qed issuq jaraw. Fem, Imma daw għal-marrota biss.
fem. Huma jiddendu xi inti jekk titdendu x'imkien ieħor għarid. Kieku jgħalk ver nati set bajt lil kull dar.

Jiena Honi! Ara waħda xmajjallata ltqajt magħha dil-ġimgħa. Dan il-ġenju qam filgħodu qal, Hm, min jaf, kieku nikkrea l-album cover ta' Abbey Road tal-Beatles imma bi scooter! Imma siepi ħa nkun naqra kritiku, vera hemm tista' taqsam mingħajr scooter, eh? Imma stajt issib naqra zebra crossing ħa tkun bleżat, eh? U jonqsok tliet scooters oħra. Kont qed tistennihom għadek jaqgħu weħlu fit-traffic? Id-darba li jmiss, come together mar-regoli tat-traffiku u let it be għax here comes the sun tiġi here comes the crash u tispiċċa tkanta help! Jaħassa kem tivvintawhom jiena horny u dak x'kenna din il-ġimgħa. Tinsewx tibatuli iktar WhatsApp kem tpaqpuni jaħasra. Ciao!
Prosit lil Horni u jekk ikolkom xi informazzjoni interessanti. Taraw xi ħan żirata batuna jew hawn jew kellha WhatsApp. Aħżat.
Ah, u eh, batonna ftit ta' ħan żirata l għandax taqsam ukoll mat-toroq wara l-investigazzjoni li diġa qed nagħmlu fuq zebra crossing zuwek, din id-darba mhux tor tad-driver imma hija it-tort tal-ħaddiema ta' l-esti. Oh, Illi oh. skont l-informazzjoni li daħlet inna daw fis-sitta ta' filgħodu kunu għadhom nispiċċaw ix-xift minn diħel għax-xift u jaqbdu jaqsmu bla doċ. U aħna morna u ċċekkjajna sitta ta' filgħodu. Is-sitta ta' filgħodu ġejna kmieni għaliex għax immarkawna li din iż-zebra crossing li għandi warajja li tiġi eżatt faċċata ta' waħda mill-fabbriki l-kbar. Kultant in-nies jaqbdu jaqsmu bl-addoċċ. U jiena ħa nipprova norikom x'jista' jkun li jiġri jekk wieħed ma jagħtix każ. Bħalissa hija fil-parking ta' faċċata kif qed taraw hawn diċ-ċinta. Ta' toħroġ jekk? Jekk tinseb taħqet jaqliblek bl-eżatt, taqbad it-triq u toħroġ. Però jista' jkun li jew il-driver ikun għadu aljenat jew inkella iktar minn hekk ikun hemm naqra delay fil-lights u affarijiet hekk, jiġifieri ma tridux tirriskjawha din. U biex tgħaxxa ikun hawn il-karozzi hawn, jiġifieri huwa diffiċli ħafna biex wieħed jarak. Ops, kieku naqsa missa niblaħħha, fhimt? Tarawha safe bħala ħaddiem. Mhux daqshekk, raskuraġġ minn naħa tan-nies għax ġieli jaqsmu minn bejn is-siġar ukoll, jiġifieri nuqqas minn naħa tan-nies ukoll. Ma kemm-il darba ma jkunux qegħdin jaħdmu. Mur għax qaliblek.
Thank you! Għandna ġiex affarijiet, in-nies aljenati u l-lights ġieli ma jaħdmux u meta ma jaħdmux importanti li noqogħdu iktar attenti. Minn hawn lura l-istudju.
U jekk tixtiquna ninvestigaw bħalma għamilna did-darba, ibagħtulna hawnhekk, sinjuri. Kont qisu di ta' zebra crossing minn ikun ħareġ biha. Nasib peress li linja bajda fuq tarmak iswed jiġi sa zebra. Sam keċi. Issa ħareba kun qed naqsam u kien hemm waħda bil-keb magħha. Taf li ma rix jaqsam il-keb. Għaliex?
Għax peress zebra cross u mhux dog cross. So, M'hemmx hekk ma tarawx x'taraw għandhom raġuni. Anke jekk jgħaddi bil-pony ma nkunx nista' taqsam.